Хәерле кич, кадерле тамашачылар! Мин Энергоуниверситетының студенты, икенче курс укыйм магистратурада. Мин менә шул электроэнергия белән тәэмин итү турында сезгә сөйләргә булдым бүген. Бәлки монда Энергоуниверситетта укытучы бармы? Дип кергән, радио ошата. Иң беренче электроэнергия ул электростанцияләрдә бар ителә. Ул бүтән төрле энергиядән электроэнергиягә преобразовываться ителә инде, үзгәртелә. Һәм ул шул җайланма генераторлары дип атала. Электроэнергияне төрле-төрле станцияләрдә бар итеп була. мәсәлән, гидроэлектростанцияләр, теплоэлектростанцияләр һәм башкалар. Казанда безнең бар өч ТЭЦ, сез беләсездер инде. Вот алар электроэнергия белән җылы су бирә безгә. Шуннан соң безнең күтәртелә торган трансформаторлар бар. Дөресен әйткәндә, көчәнешне күтәрә торган трансформаторлар бар. Русча әйтмешли, алар повышающий трансформатор дип атала. Повышающий трансформаторлар, алар көчәнешне, напряжениене, күтәртәләр югарырак сыйныфка. Менә монда бер бәйге нәрсәм бар. Сезгә күренәме? Якты, монда шунда. Менә электростанциядән соң безнең бара, анарга терәлеп торган күтәртүче трансформатор. Алар ерак куелмый, прямо вот впритык торалар. Һәм алар югарыга күтәрергә эчтем электр тогының печәнечен. Шул электр тогы челтәрләр буенча юлын дәвам итә безгә таба инде, потребительләргә таба. Шуннан соң безгә якынайганда аны күләм, печәнечнең күләмен яңадан төшерәләр. Мәсәлән, безнең розеткалар да барыгызга да билгеле, 220 вольтамер. Вот. Ә читәрләрдә алар йөзун мең вольтка, 500 мең вольтка кадәр күтәрелә ала. Татарстанда иң югары сыйныф ул 500 киловольт. Менә ул, мәсәлән. Шуннан соң безнең күләм, көчәнешнең күләмен кире төшерәләр, төшерәләр дә һәм ул дәвам итә юлны. Ә нәрсә исәбрәк төшә ул?

Ул безгә туп-турыдан кирәкле 220 вольтта килеп җитми, ә ул баштан күтәрелә, соңа төшә һәм тагын төшә. Һәм безнең розеткага рәхәтләп барып җитә. Дәвам итәбез. Мәсәлән, мин китердем инде гидроэлектростанцияне. Берәр кем чалт аңлармы? Чалаякларымнан юкмы? Анда Нижнекамская ГЭС бар. Вот, анда зур плотина кергән бу, үтеп киткән булсагыз шул тирәдә, анда күпер бар. И бер анда аны су күтәрә, күтәрелерәк тора, бер якта аның асарак тора инде. Ул шул ГЭС дип аңлата инде. Шул суның көче, зур басым белән ул турбинаны әйләндерә, аккан чакта аска таба. Һәм шул турбина ялганган генератор белән. Ә генератор ул өч фазалы электр тогын бар иде әле. Өч фазалы. Менә ул Нижекамская ГЭС. Су ала, турбинаны әйләндерә, генератор әйләнә һәм генератор электр тогын бирә. Һәм челтәрләр аша ул безгә килеп эшли инде. Менә бу менә күтәртүче трансформатор. Ул электр станциягә текәлеп тора инде бигәләттә. Монда күрсәгез, өч изолятор бар. Өч изолятор. Өч фаза дип аңлатыла инде. Беренче фаза, икенче, өченче фаза. Бәлки фазалар күбрәк булыр иде. Тик электроэнергияне куллана башлаган чакта гына безнең галимнәр алар инде Биш фазалыны да эшләтеп карадылар, җиде фазалыны да эшләтеп карадылар. Тик өч фазалы самый ни булып чыкты инде, экономичный. Өч кенә провод кирәк һәм пропускная способность җитә инде. Менә бу электр челтәрләре мин китердем инде, мәсәлән, 100 Ун киловольт һәм шул күтәреп торган трансформаторлар, электростанция кырыендагылар, алар 500 гә хәтле үк күтәртә ала инде печәнечне. Так, дәвам итик. Азак азак. Һәм менә шул менә бу электр челтәрләре барып җитә тамыр подстанцияләргә, анда ул тагын төшерә.

өч кенә чыбык. Ә ноль дүрттә дүрт яки биш. Бишенчесе ул обычный фонарь столб була инде, фонарь урамны яктырта торган. Аларга кайтсагыз, игътибар итегез. Чөнки опаснырак инде и һәм белергә кирәк, кайда нинди напряжение икәнен. Ун киловольт һәм ноль дүрт киловольт. Так, электр челтәрләре. Шәһәрдә сез инде кабада урнашкан электр челтәрләрен бик күрә алмыйсыз. Алар бар, менә бу ни, Нурулла мәчете яныннан китә инде бер линия. Игътибар итсәгез, анда бер бар баганалар тора. Ләкин шәһәрдә инде аларны, челтәрләрне үткәрәләр кабель ярдәмендә. Җир астында. Аларны күреп булмый. Ә балага шкер күреп булмагач. Ләкин алар урынны күп ала. Казан, Казанда, мәсәлән, шәһәрләрдә җир астында урын әз. Анда торбалар, көпшәләр ни белән, кайнар су белән, бетон кабельләр үтә. Һәм яңаны үткәрер өчен җайсыз. Менә әле тан бар иде. Менә аларны үткәрәләр. Специально шундый ясалган. Траншеялар да, алар, чөнки кабель җир астына ул ятса да, әйме, сакланган булса да, барыбер ул әзрәк булса деформируется да инде анда, әйме, грунт давлениесе, берәр инде трактор казып башласа, әлбәттә, тракторның, мәсәлән, менә бар чүмече бар бит инде тракторның, теге, һәм аның тешләре бар. Кайчакта менә ун киловольтлы кабельне ялгыш тидерсә, ягъни тишсә, менә шул бер тешен сразу сварка кебек кисеп ала.

Анда өйләр тора, метро бар. Ә Чаллыда алдан ук куйдылар төзеп бер канализация һәм шунда күп урын ясадылар инде. Бу чаллык түгел. Күп урын ясадылар кабельләр үткәрергә мөмкинчелек булсын диеп. Һәм һәр яңгыр үткәргән саен тагын бер кабель өстиләр инде шунда. Менә шулай матур булып яшәгән ул, ләкин ул кайчакта менә шулай була. Шунлыктан әле бу иске кабельләр инде күренеп тора һәм акча әз бүләк итәләр. Ну, эшли бит инде, эшли. Кайбер нидә бар ул, Пушкин урамында бар диделәр миңа, шундый бер канализация. Алай ни түгелдер инде ул.

Ага, рәхмәт. Так, аның исе бар, ул исән тапарыз соң, аның сасы, май искә инде нефть фән ясалган ул. Иң беренче нәрсә әйтеп китәргә кирәк, кабель AABL нәрсә аңлата? А, ул алюминиевый ни, чыбыклары эчтә. Күрсәгез, монда өч, өч жила бар, өч чыбык. Алар өч фазалы дип аңлатыла инде. Соңыннан

Броня ул шул ни механик повреждениеләргә каршы низиләр инде, торсын өчен ясалган. Шуларга соң китә специальный ни чүпрәк. Чүпрәк һәм ул чүпрәк кирәк, шул менә ул броня оболочканы кырмасын өчен. Шуларга соң так, монда пешертергә бетрәк булыр иде. Менә бу агы чүпрәк булсын, дим.

Поляны тигезләтер өчен. Ул ярдәм тәкәбилгә озаграк хезмәт итергә. Шунардан соң монда өч жила бара. Һәрбер жила уратылган кыягаз белән. Акаязин дибез май сеңдерелгән. Май сеңдерелгән кыягаз.

Так, кире кайттык бу рәсемгә. Мин нигәдер теманы сайладым, нигә пацанстар турында сөйләргә дип. Трансформатор пацанстар турында. Мин соң аны төшендем, теманы ни яхшы итеп сайлаган өчен, но моны алар. Безнең трансформаторлы пацанстар. Алар трансформатор монда да бар, аны да пацанстар дип атап була, но ул ни күтәртүче ни трансформатор электростанциягә терәлеп тора. Шулардан шуңа күрә күбрәк сөйлибез, но болар турында. Безнең монда күтәртелгән көчәнеш белән килә яни электр тогы һәм ул ничегрәк әйтергә инде где то һәрбер районга берәр подстанция кирәк инде менә шундый төшерә торган напряжение һәм ул тагын тарата һәрбер өй кырыена хәтле анда ул тагын төшеп төшеп килә инде анда ни сез ала белгәнме рәсемдә әйбәт нервы рәсемнәр Ни өчен печәнечне, бер сүз миңа, печәнечне үзгәртергә кирәк? Ни өчен? Сезнең нигез бармы берәндәй вариант? Әйе, сезнең барыгыз. Печәнеч шул напряжение ма? Әйк, напряжение икән ул. Печәнечне, вот нигә безнең генераторлар сразу егерме, ике йөз егерме вольтны безгә ясап китерми розетка хәтле? Нигә шундый өстеннәр кирәк, проблемалар, энергетиклар, нигә кирәк соң алар вообще?

җирдән нулевой напряжение кала башлый, ә монда 110 киловольт. Һәм ул төшәргә тырыша. Аларга комачаулый изоляторлар. Менә изоляторлар, алар йә пыяладан, йә фарфордан ясала инде. Хәзерге вакытта полимердан да ясый башладылар, резинка инде, резина. Нәрсәдән киттем әле мин ул? Ни өчен кирәк күтәртергә аны? Аны күтәрткәч тен Токның күләме әзәя. Хәзер менә формулалары бар диш. Менә, сигезенче класс физика. Чамалап Ток. Ток күбрәк булган саен безнең Нидә потерялар кузурая, югалтулар күбәя инде. Мәсәлән, нәрсә китерергә була? Һәрбер проб ул кыза башлый, елына башлый. Аннары ток үткәрсәң, әйме, сезнең телефоннар да кыза бит инде, әйме, нигәдер кыза бит инде алар. Анда ток үтә. Ток үткәчтен, ул үтә нигәдер тимер аша. Ә тимернең үзенең сопротивниясе бар. каршылыгы бар инде сопротивлениесе һәрбер проводның. Шулай ук баганалар да, менә 110 киловольт булсын ди, янда 500 киловольт булсын ди, сез йөрисез әйе менә аның астында, ул провод кыза әз генә, елынып тора ул, кышын да ул елынып тора. То есть ул йылы нәрсә, ул югалтулар, ул энергетикларга Начар әйбер дип аңлата иде. Югалтулар без булырга тиеш түгел, вообще в идеале вообще бер нәрсә дә кызмаска тиеш. Мәсәлән, электрообогревательләр, әмма безнең җылыткычлар бар бит инде, анда тоже ток үтә башлый спираль аша, спираль аша ток үтә, спираль кыза һәм шуны вентилятор безгә эреп нитә инде, җибәрә. Вот. Менә бу очракта ул яхшы, җылыткыч җылытырга тиеш. Ә Урамдагы баганаларда урнаштырылган чыбыклар, алар җылгырә тиеш түгел, кабана. Безнекеләр шулай. Шуңа күрә без әгәр дә көчәнешне күтәрмәсәк, әгәр дә без генератордан розетка хәтле үк туры провод сузсак, әйеме, ул проводы калын ясарга туры килер иде, югалтулар әз булсын өчен. Сез беләсез, әйеме, проводны напряжение күтәрткәч, әйеме, безнең напряжение күтәрелде,

Танытабыз. Ә менә наконец-то трансформаторлы подстанция. Трансформаторлы подстанция ул төрле өлешләрдән тора, ул трансформатор инде, әлбәттә. Аны русча силовой трансформатор диләр. Нигә силовой? Чөнки бар тагын күп төрле трансформаторлар. Силовой трансформаторлар мин электроэнергия трансформаторы дидем инде. Шуңа аша бөтен безгә кирәкле мощность үтә инде.

Һәм монда багланалар буенча туры была, монда 500 килә, каяндыр, ну, Мәскәүдән анда, Дальний Востоктан, Зәй, Зәйдовский өйдән, Гресстан, безнең аша да, бөтен Татарстан, Зәй, Гресс аша тәен булса гына. Һәм дальше китә анда 110 яки 120 мең киловатт. Трансформаторлар төшермичә. Дәвам итәбез. Болар, болай уза бу.

Шулайрак дип аңлашыла инде. Открытая, яме каба, воздух йөри, кояш яктырта, яңгыр ява, анда ни, град, нанда нәрсә булса да, бер нәрсә проводларга, изоляторларга ява һәм алар эштән чыга тора бара. Шуңа күрә аларны бик яратмыйлар. Хәзерге вакытта төзи башладылар закрытый распредустройстволар, төбе астында урнашкан тарату җайланмасы дип атап йөрим. Алар бары Казанда да күпләр алар. Берсе торчы белән ни стадион янында, МЧС янында Новокремлевское Постанство ди атала. Пәдәркәк тау. Вот. Ал бәлкенә бер бина садик хәтле генә. Һәм күз алдына китерегез, нани зур майдан ала, әмма открытое распределение устройство. Закрытое ул бер бина гына шундый бәләкәй генә, кече генә урын күп аның. Һәм эстетический видны бозмый инде шәһәрнең, шунысы главный инде. Вот. Менә бу ни Сочидагы һәм менә бу эчендә. Эчендә аның була соның Пелегас. Пелегас. Ул изолятор. Хаба бар, әмма һәм ни бар. Май изоляциясе бар һәм элегазовый. Ул шундый бер химический составлы газ инде. Ул начар үткәрә электр тогын. Ул яхшы защён. Шуңа күрә һәрбер торба эченә урнаштыралар чыбыкларны.

Обмотка нәрсә ул? Ул проводны ураталар да, әмма бер катушка әйләнә ул матур гына. Вот. Аның эченә икенче катушканы провод тигезенә терәтмичә, икенче катушка урыйлар эчендә, эчендә. Менә ике провод, әмма алар берсенә тоташмаган, ләкин бер-берсе эчендә катушкалар урнаштырылган, аңлашылды, әйеме? Әгәр дә берсе аша ток үткәрсәң, переменный, Икенчесенә тоже тот киеп чыга. Ләкин икенчесендә ул икенче төрле напряжение дә була, ни, шул витокларга санына карата инде. Так. Ике трансформаторны киптерегез май белән тутырылган расширительный баклар бар. Так.

Подстанция, монда дүрт трансформатор каптым мин, бер ике, өч, дүрт. 35 киловольт, ул 35 мең вольт. Моны 35-кә шул хәтле изолятор җитә. Шуңа күрә ни челтәрләрне аерып була, изоляторлар саны бел, ни дип ничеклап, примерно нинди напряжениедә ясалган икән челтәр. Вот, монысы чагыштырырга гына, бу баягы 100 ом һәм 35. Менә бу Бөйнең Асылын фотография, бу йортта урнашкан, шәһәрләрдә урнашкан БКТП диярлек инде. Булочная комплектная трансформатор по станция. Бу иң соңгы уровень инде. Иң соңгы трансформация безнең өйгә килеп җиткәнче. То есть ун киловольт килә кабельләр аша җир астыннан, аны көрлибез. Анда ике трансформатор урнаштырыла гадәттә, нигә ике? Чөнки берсе эштән чыкса, икенчесе аны нитә, поддержит. Һәм эштә урнашкан анда счетчиклар, җыен распредустройство, сүндергечләр, разъединительләр, то есть сүндеречне сүндерәләр, разъединительне аералар, информатёр үз күзе белән күрә, аһа, анда ток үтми дип, и ул спокойно йөрәк белән генә эшли башлый. Выключатель яңадан табылмас өчен инде. Так, бу Меридиан урамы буенча урнашкан. Бу, кстати, мондый БКТПлар, әйме, алар Совет Союзы буен, Советлар Союзы буенча беренче килеп чыга башлады инде Ватсап ның нык ни популяр алар. Чөнки Америка Кушма Штатларында алар һәрбер илнең үзендә, эчендә урнашкан иде. Ә бездә бик яратмаган иде моны өйгә урнаштырырга. Менә бар мачталы ТТПлар, алар авылда күбрәк кулланыла. Менә күрәсез, трансформатор һәм проводлар китә. Ун киловольт килә и дүрт киловольт, а ун ноль дүрт киловольт китеп бара. Менә матурагы.

Менә баганада урнашкан типалар, алар СТП диләр, столбовой трансформаторный подстанция. Бу Рәсәйдәге төшергән фотография инде. Америка Кушма Штатларында алар күптән аны практикуют. Күрәбез бар киноларда, әйме, берәндәй яшен суга да и баганада гына сәби ялкын чыгара башлый инде. Ну, Один дома да бар иде ул. Вот.

Шуңа күрә ни энергетиклар, нишкәмбар энергетиклар һәм гуманитариялар алар бер-берсен аңламыйлар бит инде. Нигә аңламыйлар? Чөнки без вообще икенче өлкәндә эшлибез, сез икенче өлкәндә. И предприятиелар да әмма проблемалар килеп чыга. Энергетиклар белән бухгалтерлар белән. Чөнки вот энергетиклар безгә бирегез диләр, ди, выключатель сатып алырга кирәк. Берне хотя бы, яңаны, бар эштән чыга. Экономистлар нигә сезгә кирәк ул безнең акча әз дип, алар ни эконом итәләр һәм кайчакта шуның аркасында зур проблемалар килеп чыга энергосистемада инде. Шуңа күрә энергетик, ну безгә укытучылар әйтәләр инде, энергетик ул прежде всего экономист, бухгалтер, Тагын кемдер, И сиңа гына инженер ул! дип әйтәләр инде. Чөнки син иң беренче тиштең акча чукмарга хәзерге вакытта. Ул советлар вакытында ни, кара, ярты ел эшләгән, менә сиңа яңадан, менә сиңа яңадан. Ә хәзер кирәк ни, обосновывать и доказывать. Шуңа күрә аңламыйбыз без инде. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә дә.